खाड़ी देश में कार्यरत प्रत्येक पिता मायक लेल ई वीडियो अंत धरि अवश्य देखू नमस्कार मित्र सब जँ अहाँ खाड़ी देश मलेशिया कतार सऊदी यूएई कुवैत वा विदेशक कोनो देश में अपन परिवारक भविष्य लेल संघर्ष कऽ रहल छी तऽ कृपया ई वीडियो अन्त धरि अवश्य देखू किएक तऽ सम्भव अछि ई वीडियो अहाँक परिवारके बचा सकैत अछि प्रतिदिन पचास डिग्रीसँ बेसी गर्मीमे धूल पसीना आ थकानक बीच हजारो पिता अपन शरीर नहि अपन जीवन घिसैत छथि रातिमे जखन ओ अपन कोठरीमे एकटा फोटो देखैत छथि

रोगी भेलो पर सेहो ओवर टाइम करैत छथि किएक तऽ घर पर हुनकर नन्हका बच्चा हुनका पापा कहि पुकारैत अछि मुदा जीवनक सबसँ पैघ पीड़ा तखन होइत अछि जखन पन्द्रह बीस वर्षक संघर्षक बाद कोनो पिता घर घुरैत छथि आ हुनका अपनहि घर अपरिचित सन लगैत छनि जकरा कोरामे खेलेने छल ओ आइ मात पिताक सम्मान करब से कनिको नहि जनैत अछि ककरो बच्चा नशामे डूबि गेल ककरो गलत मित्र मण्डलीमे फँसि गेल ककरो बच्चाके पढ़ाइ छुटि गेल ककरो घरमे प्रतिदिन झगड़ा होइत अछि आ कतेको पिता अपनहि कमरामे बैसि चुपचाप कानैत छथि कि एहि दिन लेल हम अपन जवानी विदेशमे बितेलहुँ मित्र सभ हम पत्रकारितामे रहबाक कारण एहन असंख्य परिवार देखलहुँ आ हमर अनुभव एकटा बात कहैत अछि परिवार केवल पैसासँ नहि चलैत अछि परिवार संस्कार समय संवाद आ सही वातावरण से चलैत अछि ई सत्य सेहो स्वीकार करबाक चाही जे सब विदेश गेल परिवारक स्थिति एहन नहि होइत अछि बहुत परिवार एहन छथि जतऽ पिता विदेश मे छथि तैयो बच्चा चरित्रवान शिक्षित संस्कारी आ सफल छथि तऽ अन्तर कतऽ अछि

परिवारके मन्दिर लऽ जाइके बदला होटल होटल घुमबैत छथि ओहने व्यक्ति जखन विदेश जाइ छथि तऽ ओकर परिवार बर्बाद भऽ जाइत अछि जँ घरमे माता पिताके सम्मान होइत अछि पूजा पाठ सत्सङ्ग आओर नैतिक मूल्य जीवित अछि देखाबाके बदला सादगी अछि नशाके बदला अनुशासन अछि तऽ बच्चा सेहो ओहने बनैत अछि

हम दोष देबाक लेल ई वीडियो नहि बनाबि रहल छी हम चेताबै लेल ई वीडियो बनाबि रहल छी किएक तऽ प्रत्येक बच्चा जन्मसँ खराब नहि होइत अछि ओ अपन वातावरणसँ सीखैत अछि एखनो समय हाथसँ निकलल नहि अछि जँ अहाँके बच्चा गलत दिशामे जा रहल अछि तऽ निराश नहि होउ प्रेम संवाद सत्संग नैतिक शिक्षा आ सही मार्गदर्शन से बहुत किछु बदलल जा सकैत अछि हम वर्षों से सरकारी विद्यालय सबमे संस्कार निर्माण आ मोटिवेट जँ अहाँ वा अहाँक परिवार एहन चुनौती से गुजरि रहल छथि तऽ निःसंकोच हमरा से सम्पर्क कऽ सकैत छी

छू लेलक तऽ कृपया एक बेर शेयर अवश्य करू सम्भव अछि अहाँक एकटा शेयर कोनो पिताक बीस वर्षक मेहनतके बर्बाद होमयसँ बचा देत हमरा अनुभवमे समस्या केवल विदेश जायमे नहि अछि समस्या तब शुरू होइत अछि जखन घरमे संस्कारक वातावरण समाप्त भऽ जाइत अछि डूबल रहैत दिखाबामे विश्वास करैत, माता-पिताक सम्मान नहि करैत, पूजा-पाठ, सत्संग आ नैतिक शिक्षासँ दूर रहैत तँ बच्चा सेहो बहुत बेर ओहि बाटपर चलि पड़ैत अछि। आइ मोटरसाइकिलक दुर्घटना, नशाक लत, अपराध आ परिवारक विघटन घटनामे सेहो हम सभ एहन उदाहरण बारम्बार देखैत छी। मुदा जँ अहाँक परिवार ई संघर्ष कऽ रहल अछि, तऽ घबराउ नहि हर समस्याके समाधान योग्य अछि बच्चा जीवन बदलै लेल डाँट नहि सही दिशा सत्सङ्ग नैतिक शिक्षा आ प्रेरणादायक वातावरण आवश्यक होइत अछि बच्चाके जीवन बदलै लेल डाँट नहि सही दिशा सत्सङ्ग नैतिक शिक्षा आ प्रेरणादायक वातावरण आवश्यक होइत अछि